Hello guys, nan rak dam ṭha hna maw? Caan saupi lentecelh video ka tuah khawh lo hnu ah atutan cu UFC 295 kong he kan rak kir ṭhan. E, tutan UFC 295 kong ka rak chimnak a ruang cu tutan puai hi puai sawsawh a si lo. Laimi caah cun puai sunglawi tuk a si caah tutan UFC 295 hi ka rak chimnak a si. Kan theih bantukin kan lai paṭhawng Joshua Van cu a ra laimi November ni hlei khat ah hin aa thua ve cang lai UFC 295 ah e hi puai hi Madison Square Garden ah tuah dingmi a si i mi tampi nih an sunsak tukmi puai a si UFC cu vawleicung i fight business ah a ngan bikmi a si i zei bantuk puai paoh kha an sunsak cio asinatein tutan puai hi cu mi tampi nih an sunsak khun bikmi puai zong a vun si caah khan chim lo khawh a si lo tiah ka ruah i tutan ah hin hi kong he kan rak kir ṭhan lai i hi kong video ka chim hlan ah khan te hmasa chim ka duhmi cu keimah hi UFC lei le hi bantuk fight business lei a thei tukmi le a thiammi zong kha ka si hlei lo asina tein hi bantuk tete hi kan lai hol in chim le ngaih ding kha um ve se ti ka duh ruangah hi bantuk te ka rak tuahnak kha si i a ruah zia rak ka thiam ulo ka palh sualmi zong a um kho i ka tlamtlin lo nak tampi um kho cu caah ka zohtu vialte a ruah zia rak ka thiam hramu ti kha a hmasa ah vun chim ka duh i atu tan UFC 295 ah hin aa thua dingmi tampi an um asinatein aa thua dingmi cheukhat lawng kha ka vun thlu hna lai e cun aa thua dingmi fighter ka uar deuhmi pawl kha ka vun chim hna lai i ahote nih dah teinak an hmuh lai ti bantuk zong kha ka ruahnak tlawmpal ka vun chim pah lai cun mah he pehpar in news a ummi tete zong kha ka theih tawk tlawmpal kha vun chim ka zuam lai e kan hmu bantukin kan lai pathawng Joshua Van le Kevin Borjas kha i thua ve ding an si mah hrim kha kan ni lai mi nih cun ka kan ni ngei tuk bik mi a si sihmanhsehlaw mah kong lawng kha tutana vun chim ka tim lo i comment event a thua ding mi heavyweight puai ah khan kan lut hmasa hna lai hika kan hmu bantukin Tom Aspinall le uh, Pavlovich ti a si ani hi uh, Russian a si pakhat hi English a si an ni pahnih i thua dingmi hi atu lio uh, UFC fan pawl nih kan i ngeih ngaimi pakhat a si zei ruangah a si kan ti ahcun an ni pahnih hi heavyweight ah a ṭhawng taktakmi an si a ngaingai ahcun hi hna pahnih hi aa thua ding an rak si lo i ruah lopi in an i thla tlawmpal a vun i duh ah i tong ding in UFC le nih an vun peh tonh mi hna an si kan rak theih cio bantukin a hmasa ahcun John Jones le Stipe Miocic hi aa tong ding an si i John Jones hi kan theih bantukin a konglam tampi chim a hau lo UFC a zoh huam mi nih cun John Jones cu keimah pumpak hmuh ning ah UFC aa thua cangmi ah a thiam bik le a ṭhawng bikmi a si kan theih bantukin light heavyweight champion a si i light heavyweight vialte a tei dih hna a ṭhawngṭhawng vialte a tei dih hna i wrestling a thiam striking a thiam jiu-jitsu a thiam i thiam lomi hrimhrim kha a ngei lo i ṭhuat ning a phun zong ah khan te ticun light heavyweight teitu a ngeih lo hnu ah heavyweight ah a kai i heavyweight a kai hnu zongah khan a fawi tukin Cyril Gane kha a tei hoi ṭhan i cucu uh, heavyweight ah a thiam bikmi history a ngei bikmi Pakastri Pemjicic he hin i ṭhua dingin UFC lei nih khan an vun pe ton hna i annih pahnih hi i ṭhua ding zong in ti an si asinatein vanchiat ah John Jones kha aa khawng deng ni tlawmpal te lawng a vun um ah khan aa khawng deng i a liang kha wrestling an tuahnak ah khan zeitindik aa khawng te khan UFC le nih an vun than e ticun an ni pahnih i thua lo khan hika kan hmu mi Aspinal le Pavlovich hi i thua ding in ti an si e an ni pahnih he zei bantuk in da an thiam timi kha a zo nom nak ding ah khan tlawmpal vun chim ta ning law a hmasa bik in aspinal he vun chim ko si i aspinal stats he kan vun zoh hna lai i mah he aa thuat hmanung bik pasari an si i aa thuat hmanung pasari ahhin paruk ah teinak a hmu i teinak a hmuhnak khi kan hmuh kan zo ahcun round one lawngte an si i voikhat khi round two si a sina tein a voikhat a sung ve i voikhat a sung ani zong kha round one ṭhiamṭhiam ah a sung i zei ruangah dah Tom Aspinall hi mi tampi nih an vun sunh sak kan ti ahcun ani hi British mi a si i British mi hi khoika hmun poah khin an min a thang khun kan ti ko lai kan a palh zong ka palh kho men i British an si tikah pressure a sang media ah khin cun tlawmpal te teinak an vun hmuh tikah khin a vorh bakin an i vorh cucu british an si caah khin advantage a um tiah keimah pumpak nih cun ka hmuh cun amah hi heavyweight ah cun ruahchannak sangpi an ngeihmi a si heavyweight division hrimhrim ah cun a ṭhawn zong a ṭhawng fawn cucaah tutan aa ṭhuat hi a thapi bakin aa ṭhuat lai zeicah kan ti ahcun interim heavyweight championship bel kha an i cuh fawn lai interim kan timi cu champion taktak a thut khawh lo ah khan champion a mini champion taisawm a rak tlai chung ding kha an kawl tawn i cucu cu taisawm zong cu an ni pahnih nih hin an i cuh fawn lai caah khan atu tanah hin tom aspinal nih hin a thapi a chuah hrimhrim lai ti kha a fiang cia a si pinah khan keimah nih ka zumh ning a si i ṭhuat menmen zong a um kho asinain tutan hi cu a phundang deuh la tiah khan ka ruah i cu bantuk ṭhiam in vun kal rih ko usih law hika hin Pavlovich Sergei Pavlovich stats hi kan vun zoh hna la ani hi aa ṭhuat pasarih voi khat a sung e nain voi ruk bak hi strict tein pehtonh tein teinak a hmu cang i teinak a hmuh zong khi vun zo ko usih law round one lawng te a si ve i cu hmanh cu punch lawng te in khi uh, punch kan ti cu thongh lawng te khan mu knock out lawng te khan teinak a hmu cu tluk i a ṭhawngmi le a thiammi pangan pachuak thiam taktak a si ve anih zong hi caan saupi champion si ding in aa zuammi a si champion a si hi a rak duh tukmi a si a bikin heavyweight pathrawng thrawng vun tei lai kha annih pawl nih hin cun an i ruahchan tukmi a si i atu tanak British pathawng tom Aspinall he caan tha bak an ngei annih pahnih zumh a kai bakmi veve kha hmailei ah ruahchannak a ummi champion an si te lai tiah ruahmi pahnih bak kha an vun i tong lai i interim heavyweight champion an vun si lai i annih nih hin hmailei ah John Jones kha an thuat than te lai cucu a thil a kal ning se asina tein ai hi bantuk ahcun khondennak zong um kho thil dang dang zong um kho John Jones nih taisawm hi ka veng huam ti lo tiah a chiah zong a chiah kho cucu hmailei ah a cang khomi a si asinatein a phungning tein a kal ahcun hi hna pahnih a teitu nih hin John Jones kha an thuat than te ding kha a si cucu komen event zo anawpnak ding cu si heavyweight hi cu zeitik lio poah khan zo a cho peng zo a nuam peng Cucu uh, atu kan boruak a si. Cu main event ah hin kan kal lai. Main event hi cu zeitik lio poah zo anom lo lio a um bal lo. Main event ah cun fighter thong big big le a hot big big kha chia peng an si. Hi ka kan hmu bantuk hin Jiri Prohaska le Alex Pereira kha main event ah light heavyweight taisawm an i cuh lai kan theih cang bantukin Jiri Prohaska hi light heavyweight champion a rak si asinatein aa ṭhuat lai ah khan voikhat kha taisawm kha runven lengmang a hau cu mu champion nih cun cu lai ah cun khawmdennak a ngei ve van chiat ah e a vun i khong deng sual i ani cu kha interim rak kawl u tiah a ti ve lo a taisawm bak kha chia kha mahweight division hi light heavy light heavyweight division hi zoh nuam tein a kal khawh nak hnga kei cu ka tai som hi ka chia ri lai i ticun fighter dang pol nih khan rak i cuh hna se ati dam te in ka chong lai ka kir than te lai ti khan ati ticun jiri prohaska chu kum khat le tlompal adin nuwa tu avun kir than lai e athut pi ding hi kan mu bantukin alex pereira ase Alex Pereira cu zei bantuk dah a si ti tampi chim hau lai le UFC a zohmi nih cun anih hi middleweight division in a rak kaimi a si i middleweight champion a si cangmi a si. I annih pahnih light heavyweight ah aa tong ding an vun simi hi UFC lei zong an thluak a ṭha an thiam taktak annih pahnih leng hi cu light heavyweight taisawm aa cuh dingin zei kan ti lai a phumi hi an tam tuk lem lo e Jam Hal Hill kha champion lio cu asinan ani zong kha kan chim bantukin Jiri bantukin a khong deng ve a taisawm a chiah ve cu ruangah taisawm ngeitu a ngei lomi champion a um lomi division asi bantukin anni pahnih nih hin champion taisawm kha an i cuh lai i hika hin ziri kongkau he kan vun chim ta lai tampi kan chim hna na ziri pohas ka he a thuat ning khi phun dang te se ani khi asam me ning le a a mui mai hrim khi zo hanu zo anuam tuk zo a chau tuk chun a thuat ning style zong khi phun dang tuk khi si phone a chol chang hrim khi a kiu a khuk hei ti bantuk a kut a man ning hrim khi khorwa har ngai se Mi a thongh lai ah khin aa tinh bal lo nih cu a kut a umnak paoh khin a vun chuak ke a opponent hmai maw a taksa khoi ka dik ah khin ruah lo pin a va khen ton mi khi bantuk in thiamnak a ngei mi khi a si Yuri Prohaska he organization dang zong ah aa thua cang i teinak zong a rak hmu cang asinain UFC a rak luh hnu ah a tampi aa thuam manh lo a cawlcangh ning a that tuk ruangah khan hika ah Dominic Reyes a tei lio se atu tan manthlak kan hmu mi hi cun uh, hi hi uh, light heavyweight champion a si lio mi uh, sorry a rak si cang mi a tei lio them them kha a si e ka vun chim duh mi chu ani he UFC a luh hnu im voi tam tuk aa ṭhua lonak khan taisawm cuhnak caanṭha kha UFC le nih an pek colh. Cu tluk cun a thiammi kha a si. UFC le nih a thiam tuk ruangah an duhsakmi a si ti ko a si a fawinak cun. Cun Alex Pereira hi kan vun zoh ve ṭhan lai i Alex Pereira hi min a ngei cia cang UFC a luh hlan ah glory kickboxing ah khan champion a rak si cang i Adesanya atu UFC middleweight i a ṭhawng tukmi Adesanya zong kha kickboxing ah a rak tei cang voi hnih bak a rak knock out cang cu ruangah UFC a vun luh khan uh, middleweight champion a teitu a si tikah min ngei cia tein a rak lutmi a si i Alex hi uh, kan hmuh bantukin middleweight a khan Adesanya kha knock out in ate Adesanya hi a hohman ni an knock out bal rih lo UFC a asina tein Alex nih cun foi tuk bakin a knock out i uh, van chiata voi ni ani thuat nak a khan Adesanya nih hin a knock out ve i Cu hnu cun middleweight i ṭhuat peng hi cu ka celh ti lo, ka taksa nih a, a chizoi ti lo, a ti. Alex hi middleweight ah a ngan tukmi a si. A taksa nih le vei thahri le tihrawl lawngte kha a si fawn. Thau zong a ngei lo. Cutluk in a nganmi cu a si i weight kat ah khan harnak tampi a ton tikah light heavyweight ah a vun kai. I light heavyweight a vun kai hnu hin, aa, Jamlahovic kha a tei. Anih zong hi champion ṭhiamṭhiam kha a si a tei. Cu hlan ahcun middleweight ah atu champion a si liomi pa kha a tei hoi cang. San Strickland kan timi pa kha a rak tei hoi cang i champion kha a tei hna tinak se a fawinak cun cucaah atu tan light heavyweight taisawm i cuh dingin Jiri Prochazka le Alex Pereira an thimmi hna hi kei cu kaa ngeih tuk hringhran annih pahnih ṭhuat dan khi an style khi aa khat fawn lo striker veve cu an si Pereira cu kickboxing style a si asina tein Jiri cu kung fu style a si ti ko si kung fu kan ti ko hnga ma karate zong si lo a col cang ning khi zong bantuk hna khin a col a caan ahcun mah kha kha ka uar tuk mi si Pereira zong cu bantuk thiam thiam cu caah an ni pahnih an i thuat ding mi hi ka ngai tak tak mi a si i a ho nih dah a tei lai tiah tlawmpal te vun chap u rih usih law annih pahnih ah hin teiseh ti ka duhmi cu jiri hi a si zeicahtiah jiri hi mai uh, ataisawm rungveng ding i aa thuat aa khan aa thuat aa thuat ding lio ah khan aa khong deng kan rak ti cang kha cucaah uh, champion asinain belt kha defending a tuah man lo cucaah cun tutan ah hin teinak vun hmu ṭhan se law ticun vei me paṭhawng dang he khan vun i ṭhua rih hna se ti kha ka duh mi a si sinain Alex Pereira he mi men a si lo a thong a fak tuk a khen cang mi cu knock out in an i teng ke dimte in a thonghna kan ti ko mi zong khi an lung a mit di ruah lopi bakin an i teng a nok out hna cu caah uh, pamen te silo ziri ni hin foi ten ate lai ti ka ruat lo i zeitin da uh, akal lai kan ti achun ve tuan te a ziri ni hin thuat lo a chun alex ni hin ve a nok up ve te lai tiah ka ruah saupi an i thuat ahcun asinatein atuan lei ah jiri nih hin a tei khawh lai tiah keimah nih cun ruahchannak ka ngei i mah kha cu keimah pumpak ruahnak si ka, ka ruah ning in a kal theng lai lo zeicahtiah kei cu hi bantuk a thei taktak mi zong ka si lo a thiam mi zong ka si lo asinatein keimah duh ning le keimah ruah ning te kha ka vun chim ve mi si cun a donghnak bik ah kan lai pathawng Joshua kong kha kan vun chim cang lai i Joshua Van le Kevin Borjas hi Dana White contender series August ni riat ah khan aa ṭhua ding an si. Asinain kan rak theih bantukin Joshua cu van ṭhat ah UFC le nih contract an pek i zumagalof he khan an rak i ṭhua. Joshua nih rang thum an i ṭhuat hnuah khan a rak tei. Hi kha tanah khan Joshua nih hin UFC tuanbia ah a um bal lomi pakhat tuanbia a ṭial. Cucu kan thei men le lo hi ka han kan vun zohter ta hna lai. Striking, voiza le significant strike an timi voiza le sawmli pakua a ngei. Cucu UFC voikhat aa ṭhuatnak ah hi zatzat significant strike an timi hi hohmanh nih an ngei rih lo. Significant strike kan timi cu uh, vei an i thongh an i chui i vei hmual a ngei ngaimi pawl kha significant strike kan timi cu si ko. Hi zatzat hi an ngei bal rih lo. Cucahcun Joshua van hi kanmah Laimi a si i kan hei fak tuk bia si loin UFC lei nih a min hi vei record ah an ṭial i an i chinchiahmi pa a si cang. Cucaah Joshua van hi a men lo timi te kha vun chim ka duh i a ṭhuat hmasa kongkau te kha vun chim ta usih zumagalof he an i ṭhuat ah khan Joshua van nih hin fawi tukin a tei lo split decision in a tei i Zumagalof zong he paṭhawng bak a si Kazakhstan paṭhawng a si i UFC a min a ngei lai ti a ruahchan ngaimi a si organization dang ah champion a comi a si cang asinatein Joshua van nih khan knockout in a tei dengmang i a donghnak ah just bikhiahnak in split decision in a tei asinatein mi tampi nih cun split ding a si lo vei an bias deuh caah a si unanimous a si ko just pakhat nih khan a ṭanh lo tuk ruangah a si a timi zong khan um asinatein zeipaoh cu va siseh i teinak hmasa teinak a hmuhmi kha a biapimi cu a si i Joshua van hi tutan ah hin ka zumh ngai ṭhiamṭhiam ko a cawlcangh ning kan zoh tikah asinatein Kevin Borjas hi zeidah a si timi kha a biapi ve Kevin hi Dana huait kan gender series ah khan aa ṭhu i anih cu ticun teinak a hmu. Aa ṭhutpimi pa kha a tei taktak i UFC le nih uh, mi tampi lakah khan contract an pek vemi si. Anih hi cu hmailei ah i ṭhu sehlaw ruahchannak tampi a um ko tiah contract an vun pek. I an vun pek hnu khan vei Joshua Van he khan tonnak caan ṭha an ngei colh. midang kha an ṭhuatter lo. Ticun atu tan ah hin Joshua Van he caan ṭha an vun ngei, an vun i tong lai. Anih zong hi striker a si. Striker kan timi cu vei wrestling a hmang tuk lomi, thongh le chuih deuh ngawt a hmangmi khi an si. I annih pahnih hi kan nih Laimi nih cun kan Laimi caah cun kan main event a si. Asinatein a hramthok lei ah an i ṭhua lai. A hmasa bik changtu ah khan a ṭhua ding an si caah kan nih India le Myanmar lei caah cun zoh a har deuh men lai zingka te ah a si lai i cun live zong in channel cheukhat nih cun an pe men lai lo i khoika ah dah live an pek lai kan zoh kho lai timi kha cu ka vun chim kho deuh lo main event belte hi cu India lei ah cun Sony te nak khan an pek tawn i Sony channel ah khan zoh kho a si lai i anni pahnih hi ho nih dah teinak a hmuh lai tiah Kan ti ahcun kannih Chinmi nih cun Joshua kan ti dih ko lai. Joshua ti lo awk kha um lem lo kan ṭanh tuk ruangah mu. Asinatein kei cu hodah teinak a hmu lai timi kha ka chim kho lo zeicahtiah Kevin hi aa ṭhuat lio ka hmu rih lo. A ṭhutnak YouTube i kan zohmi tete kha cu a hlan deuh lio ta lawng kha an si. Nai hrawngah zei bantukin dah a cawlcang timi kha kan hmu lo. Cun Joshua a ṭhuat ning cu kan hmuh cang. i keimah duh ahcun Joshua nih hin phomh cikcek seh law vei hmailei ah fighter ṭhaṭha he vun i tong ṭhan hna seh law flyweight champion tiang vun si seh ti kha ka saduhthah a si atu tan kan video ahcun kha vial kha kan chim khawh tawk sarih ko seh law an vun i ṭhua lai i a ra lai mi zarhpani ah cu hnu cun honi dah teinak a hmuh zeitin dah fight a kal timi te zong kha kan vun hmuh cio hna lai a her ahcun Joshua Van Kong video kha kan vun tuah ṭhan te lai a sung maw teinak a hmu maw a herh ning in video kha kan vun tuah ṭhan te lai Joshua Van nih teinak hmu hram ko seh tiah ka bia ka donghter.